Үтүө-мааны күннээх сааскы сарсыарданан күндү нэһилиэкпит олохтоохторо уонна бука бары ыалдьыттара! Бүгүн чахчы даҕаны үтүө күн буолла. Бука бары өр күүппүт сааскы маҥнайгы бырааһынньыкпыт тиийэн тигинээн кэллэ. Үлэ, эйэ, күөх баай бырааһынньыгынан бука барыгытын итиитик-истиҥник, аҕардылыырбытын көҥүллээн! Барыгытын күөх маайынан, саас уонна испраздничник, сайын аана аһыллан эрэринэн, итиитик истиҥник өссө биирдэ эҕэрдэлиибит. Ыам ыйын ыраас саҕалааҕын курдук, киэҥ-куоҥ санааланын, күнүмүрдүүр күнүн курдук, кэлэн дьиһэр аргыстанын, көҕөрөн эрэр сир кырсын курдук, өрүү эдэр, чэгиэн-чэбдик сылдьын. Саас сайаҕас күннэттэн эрчим ылан, үтүөҕэ, кэрэҕэ дьулуурбутун түмэн, сайдыы суолугар дьолбуоҕун уонна бука бары бу сомоҕолоһуоҕун диэн ыҥырабыт. Анна Барамна үтүө сарсыарданан. Муусукары сүүрбэ түөрт күнүгэр бука бары көрдүөмүнэн бастакы быһа эфирбытын оҥороммут, нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ, сүөй баатын эмиэ бары манна түмсэммит, бэйэ-бэйэбитин эҕэрдэлэһэммит, Сахабыт сирин республикабыт күнүн үөрэ-көтө итии-истиҥ итэҕэллэри Онтон бүгүн бу күөх майынан биһиэхэ быһа эфирбитигар ыалдьыт буолан биһиэхэ кэллилэр. Нэһилиэкпит тэрилтэлэрин салайааччылара, ол курдук нэһилиэк дьаһалтатын баһылыгын солбуйааччыта Туяра Николаевна Александрова, Өрт орто оскуолатын аатыттан бэйэтин эҕэрдэтин тириэрдиэҕэ. Евгения Николаевна Захарова, Маргарита Петровна кыайан пока холбонон иколбунан баран киириэҕэ эфир бүтөр дылы. Аха. Сынньалаҥ солоҕоннооҕу сынньалаҥ киин аатыттан бэйэтин эҕэрдэтин тириэрдиэҕэ Мария Дмитриевна Захарова. уонна олохтоох модельнай библиотекатыттан бэйэтин итии-истиҥ тылларын аныаҕа Анна Ивановна Дормидонтова уонна биһиэхэ бүгүн бу быһа келбитэр холбонно биһиги улууспут культуратын оттон эмиэ биир салайааччыта биһиги София Никитичнабыт баһаалыстаах эрдэ тылы дохсут боллун наһаа үчүгэй быһа келбитэр холбоммутун уонна чэ эҕэрдэлииргэ тылы биэрэбит Туяра Николаевнаҕа Бэрэ.
Үтүү күннэн күндү нэһилиэкпит олохтоохторо, бу бүгүҥҥү үөрүүлээх күннэн эһигини итиитик истинник күөх маай маайынан сандал саас кэлбитинэн итиитик истинник оттоох дьаһалтаатыттан эҕэрдэлиибин көҥүлэ. Баарабын эһиэхэ Бу ыарахан кэмҥэ этэҥҥэ буолууну ыалдьыман, сүтүмэн дьаатыйар олороҥҥут дьиэҕит үлэтин үмүрүтүн мантан хаас дьиэҕит таһан дэлби ыраастанан биэриҥ бары үчүгэйдик олоруоххайын диэн тириэрдэбин аҕардэбин этэбин махтал махтал буоллунуна ытыспыт тыаһын харыстаабакка бэлэхтиэҕин ытыс тыаһа буоллун бу күннэргэ тон бука бары бу ватсап ситимигэр көрө-билэ истэ олоробут нэһилиэкпитигэр үгүс элбэх үтүө сонуннар бииртэн биир ситиҥнээн кэлэн иһэллэр республикаҕа ыытылла турар кэтэхтэн күрэхтэргэ кыттыбыт уонна үрдүк ситиһиилэммит оҕолорбутугар коллективтарбытыгар ансамблларбытыгар кинилэр салайааччыларыгар Анна Ивановнаҕа Мария Викторовнаҕа Майя Петровнаҕа Анна Семеновнаҕа Прасковья Николаевнаҕа бүгүҥҥү үтүө-мааны күнүнэн итии-истиҥ эҕэрдэбитин тириэрдэбит уонна бу үөрүүлэрбитигэр бүтүн үстэ биир үөрүү тигинээн кэллэ. Ол курдук, дьиэрэй хомусчут оҕолорбут Анджелина Лукина, Ира Семенова Кэтэхтэн ыытыллыбыт республиканскай эҕэрдэ сандал саас фольклор күрэҕэр кыттаннар Бастакы степеннээх лауреат үрдүк аатын ыллылар. Онон салайааччыларгар Валентина Егоровнаҕа итии-истиҥ эҕэрдэбитин тириэрдэбит. Оҕолорбут үүнэ сайда турдуннар, ситиһиилэрэ күнтэн күн эбиллэн истин. Эҕэрдэлиэҕин! Аһаа, салгыы эҕэрдэлииргэ тылы биэрэрбитин көҥүллээн, Өрт орто оскуолатын иитэр үөрэҕэ солбуйааччытыгар Евгения Николаевна Захароваҕа баһаалыста Женя тылыйыха биэрбит.
Үтүө күнүнэн биир дойдулаахтарым, Өрт орто оскуолатын Савва Иванович Тарасов аатынан Өрт орто оскуолатын коллективын аатыттан күөх маайынан Эйэ уонна Дэ күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиирбитин көҥүллээҥ. Бу билигин төһө даҕаны ырахан кэмҥэ олордорбут бу маннык аныгы технологияны туһанаммыт зумунан киирэн маннык бэйэ-бэйэбитин көрөн эҕэрдэлэһэрбит олус үчүгэй, олус сайдыыга баран иһэрбитин дакаастыыр буолар. Онно бу кулууп үлэһиттэрбитигэр өссө төгүл махталбытын тиэрдиэхпитин баҕарабыт маннык сибээһи тутан олорорбутуттан. Онтон бу күөх май бырааһынньыга эһиэхэ үчүгэйи эрэ үтүөнү аҕаллын, бу ыарахан кэмҥэ санааҕытын түһэримэҥ, оҕолорбутун өссө даҕаны онно кытыннаран, портфолиоларын толорон иһиэххэриҥ диэн ыҥырабын уонна түгэннэн туһанан детсад үлэһиттэргэр Маргарита Петровнаҕа эмиэ махталбытын тиэрдэбит бастаатылларбытыгар. Бу оҕолорбутун эмиэ туора туппаккаҕыт маннык тэрээһиннэргэ бардыгар кытыннараргыт олус биһигини үөрдэр. Ононтон баҕарыам эти кытааннах доруобуйаны ыарыгалларымаҥ. Оннаттан туох баар үсүөйэ оскуола коллективын аатыттан өссө төгөл итии истиҥ эҕэрдэ буоллун.
Махтал, Женя, наһаа үчүгэй итии истиэҕиттэн иһин. Аха. Дьэрэттэн уонна бүгүн салгыы бу эфир бытын саҕалыыбыт. Бүгүн нэһилиэкпит олохтоохторугар бүгүн күн устата киэһэ хойукка диэри ыытыллар нэһилиэкпитигэр ыытыллар маай бырааһынньыктааҕы хаамыытын сииннэриэхпин баҕарабын. Ол курдук ватсаппыт ситимигэр Анна Ивановна оҥорбут үлэ бырааһынньыга диэн фото выставкатын ватсапка ыытыахпыт урукку кэмнээҕи баай бырааһынньык үлэлии сылдьан түспүт Солоҕун нэһилиэгин дьонун сиргэтин хаартыскатын эһиги көрүөххүт фото выставка буолуоҕа уонна ону таһынан эйэ холууба диэн акцияҕа эфир бүтүүтэ кыттыһыахпыт аан дойдутааҕы всероссийскай акцияҕа кыттыһыахпыт Мин күөх маайым диэн урукку кэмнээҕи маай открыткаларыгар биирдиилээн дьоҥҥо күрэхпит WhatsApp ситимигэр барыаҕа. Олус үчүгэй үлэлэр, открыткалар бөҕөтө киирдилэр. Нэһилиэкпит дьонугар-сэргэтигэр сотору кэминэн ону эфир кэнниттэн ыытыахпыт, көрөөрүҥ-истээриҥ. Уонна киэһэ аҕыс чаастан бүтүн нэһилиэк дьонугар анаан тобуллаҕас толкуйбут бэһис чааһын эһиэхэ баргытыгар киэһэ аҕыс чаастан анаан оонньотуппут. Онон бүгүнү быһа эфиргэ барбыт, биһигини кытта бииргэ буолун, диэн тураммыт салгыы бэйэтин эҕэрдэтин тиэрдэригэр мин көрдөһөбүн. Олохтоох модельный библиотека Сэбиэдиссэйтэн Анна Ивановнаттан.
Күнүнэн боллун, күөх маайынан. Үлэ бырааһынньыгынан барыгыттан нэһилиэгим дьонун, Эҕэрдэй! улууһум дьонун бука барыгыттан эҕэрдэлиирбин көҥүл. Ура! Ура буолла дии. Көстөр да? Көстөр, көстөр. Көстөр. Саҥар,
Уонна баҕарыам этэ эһиэхэ бу бырааһынньыгынан эһиэхэ баҕарыам этэ туох баар сырдыгы, кэрэни, Эһигини нар үөрүү, дьол. Лилия Николаевна хаҕан кэллэ. Кэллэ
доруобай буолуҥ, чэгиэн буолуҥ, дьон олохтоох буолуҥ диэн баҕа санаабын этэбин. Уонна биһиги бу ыытар мероприятиеларбытыгар биһиги оҕолорбут, биһиги Маны хоҕостур эритэ бу маны хырдыкка били кыайын көстүрэ хараан олохтоохторо сүрдээҕин диэн үчүгэйдик кытталлар өссө төгүл кинилэргэ маннык кытта туруҥ диэн ыҥырабыт уонна бу күннэргэ биһиэхин буолбут күрэхтэһиилэргэ да буоллун конкурстарга да буоллун кыайыылаахтары өссө төгүл эҕэрдэлиибин уонна бу бэҕэһээ биһиэхэ Мытаах нэһилиэгэр ыытыллыбыт Сэмэн сиэннэрэ диэн акцияҕа туоха уоланнар ааҕыыларыгар биһиги оҕолорбут видеоларын ыппыппыт. Ол видеоларбыт кэлэрэ ол видеоларбыт түмүктэрэ кэлбиттэрэ. Барыларын киэнин түһэрэн ыыталлыаҕым. Барытыгар шоколадтаах, көрөрөр шоколадтарын. Аха.
Аа, үчүгэй диэ, үчүгэй баҕайы.

Хардак артык. Кара халгы баран иһэбит.
Кыратык хардааха. Чэре Маргарита Петровна быһа сибээскэ биһиэхэ холбонно олус үчүгэй. Онон Ромашка уһуйаан сэбиэдиссэйгэр Маргарита Петровнаға тылы биэрэбит. Кырдьык биһэ олорбут бу күннэргэ олус элбэх киһилэннилэр. Баһаалыста Маргарита Петровна. Эйэ, үлэ маай бырааһынньыгынан убастабыллаах нэһилиэкпит олохтоохторо, ветеран үлэһиттэрбит, эһигини бука барыгытын бу күөх маайынан итинник Ромашка детсадка коллективын аатыттан эҕэрдэлиирбин көҥүллээҥ. Биһиги быйылгы сылга Россияҕа өйдөбүл уонна албан аатын Саха сиригэр ийэ дойдуга бэриниилээх буолуу Горнай улууһугар оскуола киининээҕи Оҕолор тэрилтэлэрин күннэринэн бу күннэргэ биэс түбэһиннэрэн оҕолорбут уонна үлэһиттэрбит сүрдээх элбэх ситиһилэннилэр, элбэх конкурстары кытыннылар. Ол курдук республиканскай конкурстарга Тааттаҕа уонна Намҥа буолбут конкурстарга биһиги оҕолорбут Пахомов Дуолан үһүс степеннээх, Тарасовай Талыына бастакы степеннээх Захаров Айсан уонна Тимофеев Остин иккис степеннээх үрдэллэри ыллылар. Киннэммит библиотека ыыппыт араһынай күрэхтэригэр биһи олорбут иһи үрдээх түрдэ тутталлар. Ол курдук Долан Пахомов бастакы степеннээх, Айсан Захаров иккис степеннээх, буряттарынан буолулар. Атын бу иллэрэ күннээххэ үҥкүү күнүгэр сөп түбэһиннэрэн биһиги оҕолорбут салайааччы Мария Викторовна Семенова тэрийитинэн Победа диэн үҥкүүнү ыыппыттарыгар бастакы миэстэни ылан үөрүүбүтүн этэм. Ити курдук биһиги оҕолорбутуттан бары конкурстарга бараларыгар кытталлар, миниитээччилэрбэр, Э, Мария, Мария Петровна, Машева, Мария Викторовна Семеноваҕа, э, Вася Петровна Тимофееваҕа, бу биһи кырачаан оҕолорбутун араас күрэхтэргэ ыытан, дьиэҕэ хам олорбокко дьарыктыһы дьаллартан махталы муҥураһыах. Уонна кинилэргэ үлэлэригэр ситиилэри баҕарабын. Оттон бу биһиги десанттарбыт улус киэннэрэ барта даҕаны арааһынай күрэхтэри ыыталлар. Олонно биһиги оҕолорбут эниэхэ радуга детсад быт араас күрэҕигэр биһиги оҕолорбут эмиэ наһаа ситиилээх кэллилэр оттон оҕолорну баҕатына билигин кыайан бүппэппин диэн курдук онон чэ бу билигин биһиги дьиэҕэ олорон үлэлии олоробут ким даҕаны үлэттэн тохтоон хаалбат ол да буоллар бу дьиэбитигэр олорор кэммитигэр бу көлүөнэттэн үйэлэргэ кэлбит көлүөнэттэн көлүөнэҕэ бэриллибит күөх маай бырааһынньыгынан инникигэ эрэллээх, саҥа ситиилэрдээх, дьиэ кэргэҥҥэ иллээх-эйэлээх олохтоох, чөр-чэгиэн доруобуйалаах көрсүөҕүн диэн бука барыгытын ыҥырабын. Аан дойдуну аймаабыт, дойдубут үрдүнэн тарҕаммыт ыарыы ыарыыны утары элбэх киһи үлэлиир, үлэ-хамнас ыытыллар. Ити оттон биһигиттэн эрэниллэр только үлэҕэ, дьиэҕэ олоруу. Онон олохпут уруккулуу нусхас устарыгар, чөлүгэр түһэригэр күүс көмө буолуоҕуҥ дьиэбитигэр олоруоҕуҥ чэгиэн чэбдик буолуоҕуҥ Ура!
Күөх майынан!
Күөх майынан Уонна билигин биһиги тылы биэриэхпитин баҕарабыт биһи бу быһа диэкитэр улуустааҕы методическай кииммит салайааччытыгар София Никитичнаҕа баһаалыста София Никитична Козловка Эрэ
үтүө күнүнэн күндү Солоҕон нэһилиэгин олохтоохторо уонна бу эфиргэ кэлэн кыттыыны олорор кыттыыны ыла олорор бары тэрилтэри салайааччыларгар эһигини бука барыгытын культура үлэһиттэрин аатырыттан уонна Тамара Николаевна Кесарева аатыттан бу сааскы бырааһынньыгынан Күөх бырааһынньыгынан итиитик, истиҥник эҕэрдэлиири көҥүллээн. Сандал сааспыт барахсан Сандал сааспыт барахсан тиийэн тиксэн кэллэ да буоллар онтон бу бука барыбытын дьиэҕэ хааллан олорор усулуобуйаҕа көрсөбүт Ол да буоллар биһиги улууспут дьоно-сэргэтэ санаатын түһэрбэккэ бу биһиги культурабыт үлэһиттэрэ удаленно олорон эрэннэр толкуйдаан сүрдээх интириэһинэй бу үлэ көрүҥнэрин формаларын буланнар нэһилиэнньэ ортото тутуутугар үлэни ыыта олороллоруттан биһиги үөрэбит уонна астынабыт эрэ. Онон бу Нария Дмитриевна салайааччылар Солоҕон культуратын киинин бары үлэһиттэригэр барҕа махтал буолуохтун. Уонна онтон бу биһиги үлэһиттэрбит ичэппитим курдук бу туох интернет ситиминэн сүрдээх үгүс өрүттээх үлэни ыыталлар араас конкурстары тэрийэллэр бу маннык аһаҕас көрсүһүүлэри тэрийэллэр уонна онтон бу биһиги саамай үөрэн астынан олорорбут диэн бу Холоҕон сынньалаҥын киинин коллектива сүрдээх үчүгэй бырайыагы бу Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылыгар анаан нэһилиэк аатын нэһилиэктэн бу аҕа дойду улуу сэриитигэр кыттыыны ылбыт дьоннорун үйэтитэр инниттэн сүрдээх үчүгэй дириҥ ис хоһоонноох открытка оҥороннор ити олоххо киллэрэ сылдьаллар. Бу открытка күн күн сирин көрөрүгэр нэһилиэк олохтоохторо бука бары акцияға кыттаннар бэйэлэрин үптэрин киллэрэ олороллоруттан биһиги эмиэ сүрдээҕин диэн үөрэбит бу маннык биир санааннан сомоҕолоһон үлэлээтэхпитинэ эрэ биһиги бу дьоммутун сэргибитин үйэтитэр кыахтаахпыт Онон онтон культура нэһилиэгэ быйыл бу Улуу Кыайыы сэттион биэс сылын таһынан өстө биһиги киэн туттар ийэ олоҥхоһуппут Сэмэн Григорьевич Алексеев уустарабыс үбүлүөйдээх сыла буолар. Онон онтон бу, бу күннэргэ, бу кэмнэргэ олорор кэмнэрбитигэр бу үбүлүөйгэ сүрдээҕин диэн Олох ис дууһабытыттан иэйэн-куойан туран бары бэлэмнэннэхпитинэ хатана, аны күһүн сэтинньигэ бука бары куолаан научнай-практическай конференция ыытыахпыт. Онно оскуола оҕолоро, улахан дьоннор, ыччаттар бу чинчийэр, үөрэтэр үлэни сип билиҥэттэн ыла ыытан, хата үчүгэй бэйэлээх дакылааттары оҥорон бэлэмниэхтэрэ уонна олоҥхо күрэҕэр оҕолорун, ыччаттарын, улахан дьоннорун, олоҥхоһуттар бөлөхтөрүн бэлэмнээн бу үлэни ыытыахтара диэммит хайдах эрэ онно бириэмэ бэрилиннэ быһыылаах. Онон итиннэ эмиэ күүскэ үлэлиэхэйин диэн. Уонна то устарабыспыт барахсаҥҥа кинигэ тахса сылдьар дии. Ити ити кинигэҕэ эмиэн күн сирин көрөрүгэр бары күүс-көмө буолуохайың диэн ыҥырабын. Дьоллоох буолуҥ, доруобай буолуҥ, бу тиийэн кэлбит кылгас кэмҥэ тиийэн кэлбит ыараханы бары дьиэҕэ олорон эрэммит үлэлээн, хамсаан, оҕолорбутун, дьоннорбутун өйөөн, санааларын көтөҕөн, дууһаларын чэпчэтэн, бу аһарыахайын диэн бука барыбытын ыҥырабын. Саллаах буолун, доруобай буолун. Махтал, наһаа үчүгэй эҕэрдэ тылларын иһин. бириэмэбит оттон олох кылгас, эфир бириэмэтэ түөрт дэнэрэ мүнүүтэ бэриллэр, куһаҕана диэн, онон да билигин бэйэтин эҕэрдэтиин тириэрдэригэр көрдөһөбүт, Солоҕоннооҕу сынньалаҥ киин директорыттан Нария Дмитриевнаттан баһаалыста. Оттон бу ыарахан кэммитигэр оттон бара бу төһө даҕаны удаленка олорон үлэлээтэрбит төһө да ыарахан кэмнэн кэлбиттэринэн бу биһиги бырааһынньыктары бу сынньалаҥ күн үлэһиттэрэ олох тохтообокко ыыта олоролоруттан бу нэһилиэк нэһилиэк даҕаны омсунан бары биһиги астынабыт Маннатын бу сааска маҥнайгы быраһынньыгынан биһиги эҕэрдэлэхпитин баҕарабыт биир дэлээхтэрбитин, культура эйгэтин үлэһиттэрин, Сахабыт сирин ытык-мааны олохтоохторун, ыалдьыттарын, бу үлэһит үтүө дьоммутугар биһиги баҕара этэбит айар талааҥҥытын, аартыгын арылла арылла тураргытыгар, онуттан көрөөччүгүт махтала үйэлэрин оҥордаатын, хомойор, хоргутар диэни билимэҥ, дьон, дьон билини, дьон билиниттэн кынаттанын, уоннаттан сахабыт алмааһынын курдук кытаанах доруобуйаны, күн курдас курдук күлүмүттэ синчээри, баҕа санааҕыт бастыҥа туоллун, оттон санаабыккыт сана саппаҕарбатын, аңсыыбыккыт ыпса, истиҥ баҕа санаабыт санааҕыт сатана турдун диэн биһиги эһиэхэ эрдэҕиттэн көрдөбүт
сэрэ махтал буолун уонна билигин олох кып-кыракый бриэмэ хаалла бу эйэ холууба диэн аан дойдутааҕы акцияҕа кыттыһабыт солоҕон дьонон дьоно сэргэтэ эйэ холууба диэн акцияҕа кыттыһар ону баһаалыста көрдөрүөххэ андрей холбоотубут акцияҕа кыттыһабыт Эйе холуба аксиябытын Андрей. Сразу ыытары. Бу нэһилиэкпит сонуннарын кэпсиэр уопсай группабытыгар наһаа үчүгэй икки истиҥ тыллардаах дьиэ кэргэттэр эҕэрдэлэрэ, музыкальнай эҕэрдэлэр, урукку кэмнээҕи видеозаписьтар кэллилэр. Көрөргө олус үчүгэй. Дьэ бу эйэ холубациябытын оччоҕуна ватсаппыт симигэр ытыахпыт. Нэһилиэкпит олохтоохторо олус күүскэ диэн оҥостоннор киэргэнэннэр бу акцияҕа кыттыыны ыллылар. Ону нэһилиэк группатыыр ырыттахтарына бука баһаалыста бары көрөөрүн уонна күн устата эмиэ бэйэҕит эмиэ кыттыһыаххытын сөп бу Эйэ холуба диэн акцияҕа. Онон сандал саас маҥнайгы бырааһынньыгынан өссө биирдэ итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит. Уонна бүгүҥҥү быһа эфирбитигэр холбоммут, тэрилтэбит бука бары салайааччыларга, ыалдьыппытыгар София Никитичнаҕа, эһиэхэ бука баргытыгар туох баар кэрэни, сырдыгы, баҕа санаа бастыҥын баҕаран тураммыт бүгүҥҥү сарсыардааҥҥы быһа эфирбытын түмтүүбүт. Мин кыра эфирбитигэр
диэри Аха Иван Анна Ивановна, кып-кыра бириэмэ хаалла олох.
Аха, мин буланы туох кирибин. Биһиги бу маай бырааһынньыгынан биһи биир дойдулаахпыт Иван Горнай аҕыс уон биэс сааһынан биһиги десант оҕолоругар Егоровскай аҕыыбыт Ааҕыыбытбар ол туоҕун видеоларын оҥороммут. Бу күннэргэ эһиэхэ бүгүн Священие дня ыыдахыт, ону көрөөрүҥ, сэҥээрэн, истээриҥ. Биһи оҕолорбут кырачаан дисабет итиллээччилэрин наһаа үчүгэй хоһооннорун ыыталыахпыт. Кыттыбыттарга барҕа махтал. Олус үчүгэй. Уоннаттан бу курдук кемпенэн Улуу Кыайыы сотон бес сыл өрөгөйдөөх үбүлүйдээх бырааһынньыгын күүтээри олор бары көрсөөр олоробут. Ыамыйын тохсус күнүгэр сарсыардаттан эмиэ бу курдук быһа тиирдэн нэһилиэнньэбитигэр тахсыахпыт. Быһа тиирдэрбит эмиэ ааспыттааҥы өрөспүүбүлүкэ күнүн курдук түөрт мүнүүтэлээх мүнүүтэ устата чааһынан арахсыаҕа. Онон тохсус майга эмиэ эфирбытыгар көрсүөхпүт. Чэ, үчүй баатык барыгытын өссө төгүл бүгүҥҥү сааскы кэрэ маҥнайгы бырааһынньыгынан ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлээн тураммыт Аныгыскы эфирдэр көрсүөххэ диэри диибит.
Бүттэ.

Э, манна
Я сюда чуть не товары. Мандери туох албаатыгыной?
Бириэмэ бүтүөр дылы көрдүннэр диэн. Урукку Фонда.
Олох пошаговой, да?